Вилейпен те кӗнеке пухса тухнӑ. Чи пултаруллисене пӗрремӗш, иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш вырӑн йышӑнисене пухса ҫак кӗнекене калӑпласа ҫавӑн илемлӗ тапӑр кӗнеке хатӗрленӗ. Ҫак конкурса йӗркелесе куҫарса яраканӗсем, куҫарса яраканӗсем вӗсем чӑваш Халӑх сайчӗн тӗп редакторӗ Николай Плотников тата Ҫӗрпӳ район Михайловка шкулӗн директорӗ Владимир Андреев. Владимир Андреев килсе ҫитеймен, май пулман пулмалла, ҫавӑнпа эпир сӑмах Николай Плотникова паратпӑр. Вӑл малтан каласа парӗ, мӗнле вӗсен ҫыру амӑшши хушрӗ конкурса йӗркелеме, мӗнле ӗҫленӗ вӗсем, мӗнле пӗтӗмлетӳсем тунӑ, ӑна сӑмах паратпӑр.

Ҫак литература ӑмӑртӑвне ӗнтӗ эпир Владимир Андреевпа пуҫарса ярасшӑнччӗ. Чӑваш ачисене фантастика жанрне кӗртсе ямашкӑнч. Ачасем хальхи вӑхӑтри хальхи вӑхӑтра популярлӑ жанр пулнӑскер, пулакан фантастика жанры валли хайлавсем ҫырма вӗренччӗр тесе ӗнтӗ. Мӑшӑн фантастика. Мӑшӑн тесессӗн пирӗн чӑваш чӗлхи, пирӗн чӑваш литературы таран Ахаль пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ вӑл е истори тӗлӗшӗпе ытларах пирӗн ҫыравҫӑсем ҫыраҫҫӗ. Фантастика тӗлӗшӗпе ҫыраканнисем сахалтарах. Тӗнчери ҫамрӑксен хушшинче фэнтези, фантастика питӗ популярлӑ пулнӑ пулсассӑн пирӗн чӑваш литературинче ун пек хайлавсем сахалтарах. Пирӗн литература ҫак икӗ жанр ытлашшиех ҫакӑ сарӑлман ӗнтӗ. Вот ҫак ҫак ҫитменлӗхе юсас тесен те эпир фантастика конкурсне йӗркелерӗмӗр. Пӗлтӗрхи халап хапхатӑрӗнче ӑмӑртӑва вара Екі миңде саккӑмыш ҫулхи ӑмӑртура мана пӗр хайлав пирки килчӗ. Ол Сандей Сиростоях мар тесе ӗнтӗ. Севенти кӳлин вӑрттӑнлӑхӗ ятлӑ хайламана пирки тиешшӗ. Унта ӗнтӗ халапа тӗпе хурса тенӗ пек ӗнтӗ ҫек илемлӗ хайлав ҫырнӑ. Мана кун пек шухӑш питӗ килӗшрӗ те. Ҫавӑнпа та 2000 ҫулта ҫак литература конкурсне халапсемпе ҫыхӑнтарса халапа тӗпе хурса фантастикӑллӑ, юмахлӑ хайлавсем ҫыртарас тесе ҫак ӗмӗт ҫуралчӗ. Ҫак ӗмӗте ӗнтӗ 2015 ҫулта ӗнтӗ пурнӑҫларӑм мар.

Пӗрремӗш тапхӑрӗ калаҫу икин шӑнасси вӑл пирӗн вӗҫленчӗ ӗнтӗ. Раштав пӗрремӗшӗнче эпир ҫав урхамахсем тӑраҫса пӑртатса литература конкурсӗн пӗрремӗшне тума хатӗрленетпӗр. Ҫак кӗнекене кӑларнӑ май ӗнтӗ ман мана пӗр ҫитменлӗхӗн те кунта курӑнчӗ. Вӑл Ӑмӑртӑва хутшӑннӑ пичӗ те юрӑхлатпӑр хайлав та ҫантӑк кӗменни ӗнтӗ. Кунта пӗрремӗш, иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш вырӑнсене кӗнисем кӑна ӗнтӗ вӗҫленетпӗр. Анчах та ӑмӑртӑван та ыттисем те ҫак впечатлеме юрӑхлӑ ытти хайлавтан та пур. Ҫавӑнпа та ҫак урхамахсем тӑраҫ ларса ӑмӑртӑвӑн ӑмӑртӑвӗнчен те вырӑна Улӑхларах кӑларма шутлатпӑр. Унта эпир пӗрремӗш, иккӗмӗш, виҫҫӗмӗшсе кӑна мар, а пичете юрӑхлӑ пур хайлава та ӗнтӗ вырнаҫтарма шутлатпӑр. Ҫавӑнпа та вӑл кун пек икӗ конкурса пуҫтарса хатӗрленӗ кӗнеке пек мар, а пӗр, пӗр ӑмӑрту, пӗр кӗнеке пек пулать ӗнтӗ. Тата ман ӗнтӗ, мӗнле калас, ҫак кӗнеке кӑларас шухӑшма питӗ килӗшрӗ. Ҫавӑнпа та ачасем ҫырнӑ хайлавсен кӗнекисен ярӑмне те пуҫарса шухӑш пур. Эпир пур темле пуринте шута вӗренекенсем, вӗрентекенсем шкул вулавӑшӗ ятлӑ ярӑм пуррине, Чӑваш кӗнеке издательствисен кӗнекисем кӑларать. Ну, шкул программине кӗртме хайлавсен пуххине ӗнтӗ пек. Ман шутпа, ачасем ҫырнӑ хайлавсен кӗнеки хайлавсен кӗнекисен те кӑларма майсем пурах. Литература ӑмӑртӑвӗсене япӑхна мар вӗт-ха ирттеретпӗр. Кунта ытти ӑмӑртусем те пур, сӑвӑсем ҫыраҫ, калӑсем ҫыраҫ. Пултаруллӑ ачасем те шкулта вӗренекенсем пӗр клуба. Ҫавӑнпа та вӗсен хайлавсем пичетленсе тухни вӗсен малалла та ҫырма

Каранди ман тавлӑ сӑмай калас килет Станислав Юхтара. Эп ҫак кӗнекене кӑларнӑ чухне ӑна ӳкерчӗкри сӗмпе илемлетнӗ чухне ман тӗле пурччӗ ӳкерчӗкре те ачасем ӳкермеллине ӳкермелле тесе хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та эп Ирина Николаевна ҫырӑнтӑм та мана сенче Юхтарпа калаҫма. Вӑл вара хӑй вӗрентекен ачасене явӑҫтарчӗ те илемлӗ ӳкерчӗксем ӳкерсе пачӗҫ вӗсем. Елена Инка, эс ӑна пурте пӗлет пуль, вӑл тӑван ен культурине вӗрентмелли кӗнекесем калӑплас тӗлӗшпе самай вӑй хурать. Вӑл ҫак ачасем тунӑ ӳкерчӗксене вӑл хитрелтсе кирлӗ шая ҫитерсе пачӗ. Карамон та ӑса май калас килне Владимир Андреева. Вӑл ҫак кӗнекери халавсем йӑнӑшсемпе йӑнӑшсем тӑрӑх пӑхса тухрӗ. Ну, корректно пулчӗ ӗнтӗ. Ну, та тав сӑмах ӗнтӗ Геннадий Анатольевич Дегтярева. Вӑл мана ӗнтӗ сӗнӳсемпе пулӑшрӗ. Кулленхи пурнӑҫра мана ӗнтӗ

Ун авторӗ Анна Васильева. Ун чухне вӑл тӑххӑрмӗш класра вӗреннӗ. Хальхи вӑхӑтра Улатӑрти чи вун ҫул техникумӗн иккӗмӗш курс студенчӗ. Вӑл хӑйӗн хайлавӗпе пухӑннисене паллаштарма кӑмӑл тунине хашӑнанӑ.
Верӑпӑн пултарулӑхӗ хам хайлавпа сире паллаштарасшӑн. Манӑн пур ҫуткунпа ятӑм. Ак еплешне илемлӗ ҫуллахи шӑрӑх кунсем, юлташпа иккӗн эпир, савӑнатпӑр туйӑнса. Улӑхри таса кӳлле тӑтӑшах ҫӳретпӗр, чӑмпӑрчӑ турттаратпӑр алӑпа та урапа е тытатпӑр шуркапа тутлӑ-тутлӑ карасне. Юрататпӑр ҫӳреме, ялти вулав кӗрмене. Аппайӑн Ванюкунта тупрӗ чаплӑ кӗнеке. Океан япӑх кӗрне. Ах, тӑвасчӗ тет Ванюк, ман мунаҫҫӗ пӗр карап. Карап ҫӳреччӗ пӗрмай пӗркьянсен тӗпӗнче. Унӑн чӳречисенчен курнӑччӗ питӗ аван, шыври чӗрчун курнӑҫӗ. Ванюк ӗмӗчӗ мана тыткӑнларӗ пӗтӗмпех. Ӑна итлесе ларса утнӑ тарӑн шухӑша васкаса пыратӑп эп капитан каютипе. Приказ панӑ пухӑнма пур пулӑшакансене хӑй патне Иван Иванович, лӑпкӑ океан паян пит хӑрушӑ-и пирте, тет вӑл ҫирӗп сассипе. Пӗр ҫурхине ҫакӑнта космосри мир станцие кивелсе ҫитнипеле путарайнӑ ӑсчахсем. Хӑш-пӗр элеменчӗсем атмосфера ҫийӗнчен тӗрӗс те пӗр тупайнӑ океан тӗпне вырнаҫнӑ, Вӗсем ҫинчи кӑмпасем, космосра ҫуралнисем, чӗп-чӗрӗ те сӑп-сывӑ, ҫӗнесре чӗрчунсемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. Унтан кун хальлӗхсӗр пысӑкланса пыраҫҫӗ. Кӗҫех кӑваккиччине тапӑнма та пултарӗҫ. Лӑпкӑ океан вут-тӗрӗвӗ тытса анмастӑр тесен пирӗн ҫав кӑмпасене тер тума тӑрӑшмалла. Пирӗн карап складӗнче вунӑ ещӗк динамит упранатчӗ пулмалла. Сирпӗтес кӑмпасене ҫав динамитсемпе, терӗ Босман Камнов. Анчах космос клубӗсем Мишанаҫи пит хӑвӑр. Халь вӗсем океанра пурте вӗтетӗп пур. Унпасене чӑннӑ пек пӗтерес тесессӗн вӗттине те шултрине те хумалла пӗр вырӑна. Ҫак вӑхӑтра ӑнсӑртран пирӗн карапа пит вӑйлӑ пырса чарнӑ тӗмскер Карапура ҫийӗнчех Пӑкьянов Ниҫҫити аса ларчӗ туххӑмра. Унӑн ӑшне мӑйӑхӗн шыв сӑрхӑнма пуҫларӗ. Капитан пӑшӑрханса, сӑс тесе шаккас, шаккас пулать. Халех пурте тытӑнӑр, терӗ питӗ ҫирӗппӗн шакканса сӗлтсе пирӗн карап тавралла пуҫтарӑнчӗҫ кӑмпасем. Шучӗ ҫуккӑ вӗсен. Кӑштах вӑхӑт иртсессӗн хунпасем шухӑшсенчен кӗме тытӑнчӗ пурте. Пурте кӑсӑлнӑ карап ӑшне. Пирӗн маттур капитан пурте ларнӑ кермика, тесе хытӑ кӑшкӑрчӗ. Вӑл юратнӑ карапне хӑйне хӑй сӗртӗнмелле режим ҫине хӑварчӗ. Эпир океан ҫине хӑпарса ҫитсессӗн пирӗн карап сирӗлчӗ. Космос ҫӑткӑн хуньӑсем тӗп пулчӗҫ пулмалла. Ҫак вӑхӑтра ман пуҫа шаклаттарчӗ темскер. Пӑхатӑп ӑна хӑрах, Панюк тӑратӑм умра. Вӑран, Петюк, кайрӑмӑр. Часах кӗтӳ ямалла. Куҫа хыҫрӗ, илтӗм те